Inselmulkom sinjuri u nilqawkom fuq Shooter, il-programm ta' kuljum fit-8 u nofs u 5. Ma darf jamlu, ma mux fit minja u nus, minja u fsoħa. Ibda darba positif ħalina, ejja ħanibdew, sinjuri. Jekk għandkom xaħġa tajba lina fejn idu jibatu jenna? Fuq shooter at danusan.com. Eh, biss. Eh, mela, taf li aħna dejjem ingergru fuq il-boss ta' fuqna li isu qab ma jagħmel xi ħaġa l-impjegati mhux din il-kumpanija. Organizzalhom dan is-sausage day.

Hello! Hello!
Eh, dak telepajlet ta' television, ħanġib.
Hello! Wow, dos, hey, all right. Ah, all right!
Eh, tarafni?
Fimni, ma narax, mux ma nismax u kol ta' Allura kif int, kif mor? Isma ħanajdlek xqalt li ta' servizz dietetiku domiċiljari. Eh, u x'ikun dan? Mela, dan huwa illi jiġi xi ħadd hemm servizz li jgħin anzjani bħali li jkollna problemi ta' mobilità mhm. tajjeb biex nilataw pariri dwar x'nistgħu nieklu minħabba l-kundizzjoni medika tagħna li jkollna klinika. U allura da b'xejn da servizz? Ma żgur b'xejn, imma ovvjament irid ikollok applikazzjoni u mbagħad irid ikollok karta iffirmata mit-tabib tal-familja, lista ta' medikazzjonijiet illi inti tkun jew qiegħda fuqha jew qiegħed fuqha u mbagħad ovvjament irid ikollok l-istorja Medika relatata mal-kondizzjoni tan-nutrizzjoni tiegħek qed tifhem? Eħe, eħe, proset, u x'qaltlek allura? Eh, qaltlek x'inhu li kelli għamel il-problemi fil-qalb? Eh, il-bacon u żgur, il-bacon, il-bacon ħażin ħafna l-bacon u xittar semmitlek. Il-koka, żgur il-koka ħażin, u U t-salzet, it-salzet ħażin mawx it-salzet. All right, hey! Ciao, ciao! Ajma, daw is-servizzi tagħna l-anzjani veru tajbin Tistgħu teħtlu fuq din il-website għal iktar informazzjoni. Orrajt ta' issa tajt. Mela bħali, tajt labtit, ma rridnu kol fejn.
Jena naħseb Nikol ma xejn daħal għax di kopja ma tix tindaħal bil kopji. Imma naħseb illi bl-imbarass li jiekol anke hu għandu bżonn daqsxejn ta' nutritionista. Imma għandna nagħtu każ dak li nieklu, hekk kien ta' anzjan, hekk kien żgħir, it-tfal, għax kull età importanti li nkunu healthy, b'saħħitna. Tajjeb? U dan huwa l-programm li jippremja l-Maltin li għamlulna unur u din għamlitilna unur kbir. Tlaqna.
Kif intom? Jina Maria Hallas, I'm back. U l-lum jgħi għandi the first lady, not the first lady, mux il-marab tal-Prim Ministru, my first lady. Chantal, how are you? Good, good, and you?
Good, good, thank you, how sweet. Isma Chantal, we are here ta to give you this opera. Għax inti, inti makeup artist, ux veru, veru brava, jkalu li insomma sa ma nafx. U inti għamilt, xarab bdiet li sufa, inti għamilt makeup ta' fi gladiator. Yes, kont crowd supervisor ma kelli team ta' ħafna nies effiċenti u bravi ħafna li kienu fit-tim tiegħi. Nice.
Mhm. U ħdimt ma' ħafna international artists ukoll. Eħe, ma' fuq Gladiator aħna konna qed nieħdu sib il-crowds. Il-crowds, il-kbar, 800 kuljum, għal ħames xhur. Sing it to me. Please. Ma fil-każ join me when you can. Okay. Mela,

Ta' min hu l-aqwa boss?
Ta' min hu? Tal-qassis għax jagħmel x'jagħmel dejjem jaffirlek u mhux ħajkeċċik.